nokorɛ nsan ba nipa ne mpɛ ne ka
wate aseɛ mm. yɛ na wote kasa bi nokorɛ asa nokorɛ nokorɛ nsan nipa ne mpɛ ne ka
na metie me nua yi mese afem ɛhu so abɔ me hwɛ eke Ɔtea ɛnɛ ɔde terms bebree ba aba forensic wan wan yes I may not be a security expert I may not be a a a a knowledgeable in investigation but in the school of life and in the school of common sense ebia na me kita PhD Hwɛ Eke what are the issues me nua yi sɛ oh asɛm no aba no ɛna yɛyɛ no politics and I've heard a lot of media host foɔ a wɔn ka saa asɛm no. Me nkaa saa o.
It smacks of the kyɛ sɛ double standards and hypocrisy. Eke mind him sɛ me nkaa saa o. Eke topic a mo de too hɔ ɛnɛ yi ɛyɛ bible quotation Isaiah chapter ayi bi wɔ ha anaa? Look time a aban wei ɛwɔ opposition a ɔbɛ pɛ power ɔmo sign again I repeat social contract with us na wohwɛ ɔmo manifesto no mu a AK ebi ɛna ɛkita me yi page one four seven under security me ka ketewa bi akyerɛ wo ɔse Ghanaians are becoming increasingly concerned about their security due to the increasing levels of crime and lawlessness under the Mahama led NDC government. Tie me yie o, ɛn Nana Akuffo Addo wo kasa no wa bɔ John Mahama led NDC government sɛ insecurity wɔ ɔman no mu. Enti nya abotrɔ o mesrɛ wo kasa ma di me ho yie ma mɔ wa eke me gye di yie sɛ sɛ wo bɛ ma no aka na ano atum te sɛ deɛ me yɛɛ no ɛbɛ boa yɛn yie.
Onipa na ɛmoa sɛ ɔyɛ saa. Enti Mo maa Ghanafoɔ nyaa adwene bi sɛ Johmama ɛba security a ɔnim ho hwee. Enti yɛn sesa no na yɛn fa President Akuffo Addo aban no mmra. Nea ɛde ba a security no bɛ improve. Yɛ ban bɔ ho nsɛm ɛbɛ gyina brane. Na Johmama yɛ incompetent, NDC mmoa ɔman Ghana. Ɛna Ghanafoɔ tiee, wo Eke wo tiee bi, yɛn nyinaa yɛ tiee bi. ɛna dodoɔ no ara yɛkɔto aba no wɔde tumi no ama mo sɛ mo mmra na mo mmɛsesa situation no a na yɛwɔ mu previously no a me menim sɛ wate aseɛ a now AK let me also make this point forcefully it is not for nothing ɛna sɛ yɛkɔto aba seventh December wie a na yɛ declare president a first thing a Ghanafoɔ yɛ ayɛ ne sɛ yɛde yɛ banbɔ nyinaa ahyɛ saa nipa no nsa ɛno nti sɛ wo AK kura a woyɛ journalist yi na ɔkyena bi adom bi dom wo na wabɛyɛ ɔmampanin a constitution no de tumi ama wo sɛ wo nko na woyɛ the commander in chief of the Ghana armed forces. Wo pɛ na wotumi appoint IGP, wo pɛ na wo appoint national security coordinator, BNI director, all the security capos irrespective of the fact sɛ wonni security background biara no o. It is because yɛde yɛ banbɔ ne yɛ biribiara no ahyɛ wo wo ɔmampanin ne nsa. AK wate aseɛ? So the wisdom and the discretion a wobɛ ɛsesase atumi atena ase ahu sɛ oh, me nua Prince Obi mpɛ mede no yɛ National Security Capo a, ɛbɛboa me. Mede ebia me nua Kumi yɛ IGP a, ɛbɛboa me. Mede bia Prince Ahenkan bɛyɛ BNI Director a, ɛbɛboa me no. Saa sense of judgement ne wisdom and discretion no, sɛ ɔtumi yɛ na ɔyɛ no yie na ɔmo deliver na yɛ banbɔ ho nsɛm no gyina brane a, ultimately no yɛde ho animuonyam no nyinaa ma wo ɔmampanin no, anaa meboa Eke? Woka se yɛte ha nnɛ yi na UN, United Nations, ayɛ rankings na yɛse Ghana security yɛ one of the best a, NPP foɔ mfa nkɔhyɛ wɔn book of achievement mu anaa? So where is this hypocrisy and double standards coming from? Yɛte hɔ yi na yɛse Takoradi girls no yɛahu wɔn animu animu yi a, anka aban wei wɔn nnye fans but animguaseɛ aba, ahokyerɛ aba, your your back is on the wall, ɛno deɛ me ɛnyɛ no politics. Saa nyaatwom wei ɛfiri he? Ɛnnɛ topic wei ɛyɛ Isaiah chapter two verse four anaa? Nea bɛka Nyame asɛm wɔ ha. Eke, mede ɛno ara to hɔ awie no. Me nua Eke kaa nsɛm bebree ɛna US abrɔkyima mu citing cases ɛyɛ but sɛ ɛyɛ US abrɔkyima mu na maame tiwaa bɛyɛɛ saa press conference wei a nka yɛyi no adi. Sɛ ɛyɛ US abrɔkyima mu ɛna police foɔ conduct wɔn ho security couples ɛ conduct wɔn ho sei a nka bebrebee a resign ke apam wɔn. So wate aseɛ? Enti wo compare a na wasan adwene ho mmienu mmienu. Then he says sɛ ɛɛ ɛɛ yɛ yɛ nyɛɛ fair ɛne adeɛ. Hwɛ, anka wo dan. Anka wo dan. Me ɛ wo kaa saa na me ho adwiri me because eke mo media foɔ koraa na mo boa family no. Initially no family no koraa sɛ wɔn kɔ yɛ case a na wɔn mfi wɔn mɛboa. Enti wɔn na dwan de asɛm no bɛdaa mo media foɔ yi ɛna ɛbaa public ansa na police foɔ resɔre waka me boa ma mo interview DC yi no ne regional minister ne ade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛ yɛbɛhu anamɔn ankasa a RECSEG no ne police foɔ a ɛwɔ western region retu afa ho. Mekae sɛ wohwɛ time a asɛm no startee sɛ wɔn nso wɔbɛyɛ demonstration a policefoɔ sɛ wɔretu anamɔn no, then it emerged sɛ suspect no a yɛkyee no no watumi apue, wadwane. Wokae? Na what was interesting ne sɛ suspect no tumi nya hacksaw blade de twaa prison gate dadeɛ no. na ɛde pieeɛ. Na ɔsɛ eke yɛkyew a, yɛworɔworɔ wo ho nyinaa na yɛagye wo mobile phones ne gadgets a ɛwɔ wo ho nyinaa. It is also interesting and striking sɛ, suspect no nyaa ne ntaareɛ no a on the day of arrest no, yɛyi firii ne ho, ɔnyaa saa ataareɛ no back. Ɔtumi san nyaa ne mobile phone back tumi frɛɛ family no sɛ mokaa sɛ yɛbɛkye me de makɔto mu anaa? Na mapue. Demanding ransom sɛ ɔ ansa na wɔagyae Takoradefoɔ nkwadaa no. So the question is, hwan mo na ɛboaa suspect no maa no tumi nyaa ne tiri de dii mu dwaneeɛ buu ban? Ɔkɔ gyinaa court a before a yɛbɛ sɛntɛnse no to sɛ three years ose sɛn no, eke wanka wɔ court hɔ sɛ police CID foɔ mmienu bi na ɛboaa no maa no dwaneeɛ. Enti wo bɛyɛ dɛn na woabɛka sɛ we have not been fair to police, we have not been fair to hwan? The conduct of the Ghana police in this whole matter no ɛma obi nya adwene bi sɛ asɛ policefoɔ no ankasa nim saa nkwadaa mmiɛnsa wei baabi a wɔhyɛ, kwan a wɔfaa so a wɔakidnapo wɔn a yɛnhunu wɔn no, there are certain people within the Ghana police service a they know ɛna policefoɔ no didi sie. Another question, okay, saa policefoɔ no a yɛse wɔboaa suspect no maa no dwaneeɛ no, Ɔmo deɛn anamon na Ghana police atu afa ho? Wate sɛ yɛse yɛyɛ investigation bi na yɛaba abɛhu sɛ ɛyɛ AK, ɛyɛ kumi ɛna ɛyɛɛ saa adeɛ no nti yɛ sanction ɔmo anaa yɛtwe ɔmo aso? Wate biribi saa? And the Ghana police is quiet on it nti mma obi ntena ncreate impression bi sɛ ɛyɛ NDC foɔ bi na ɛte baabi anaa media foɔ bi na ɛte baabi ɛna ɔmo kuki nsɛm ɛɛka de gu aban ho fi ana ɔmo gu Ghana police ho fi by their own conduct ɛna ɔmo akɔfa saa adeɛ no de abɛto ɔmo so again AK Sɛbe, mo nsɛntwerɛfoɔ, mo na mode akuma ne sekan kɔgyina Maame Tiwa so sɛ ɔmmɛyɛ press conference. Ɛnyɛ yɛte yɛn kurom ha, yɛasom adwoeɛ, ɛna ɔno ara sɛ ɔpɛ sɛ ɔne mo di nkitaho, to nsa frɛ mo UTV foɔ ne Adom TV ne wɔn a wɔaka sɛ mommra na ɔpɛ sɛ ɔne ɔman no kasa. Obi de tuo ne agyan kɔgyinaa ne so, ɛna wotoo w'anom tuo sɛ wonnim baabi a nkwadaa no wɔ. Na nkwadaa no, mode wɔn asie for safe keeping. Mmere tiaeɛ ara bi nkyɛ biara mode bɛbrɛ wɔn awofo anaa meboa? Nyɛ wo no ara na ɛka and the video is there video no lie Nyansafoɔ Adjei na ɛka Maame tiwaa no ara out of her own volition na ɛde saa asɛm no bɛto wɔn no anim ɛma yɛn nyinaa ɛka sɛ oh ɛne atadwe yɛate dɛ ɛnkyɛ biara takoradi nkwadaa yi a wɔn ayera yi wɔn rebɛba ama asomdwoeɛ ayɛ dɛn aba western region foɔ wɔn asom adwo wɔn Ghana mmaa wɔn nsono gu gya mu obiara anya akomatɔeɛ mo Then later na mo atwa si sɛ oh asɛm no a maame Tiwa bɛkaeɛ no koraa no ɛnyɛ nokorɛ. Hwɛ, meka asɛm wei paa with passion. Before a maame Tiwa yɛ ayi, just after maame Tiwa press conference, Daily Guide, Sir Manfredi Blay ne newspaper, ɛpublishee sɛ ɔmo mpo deɛ ɔmo anka sɛ yɛnim baabi a nkwadaa no wɔ. Ɔmo se kidnapped girls no they are in Accra, ɔmo wɔ kurom ha. Mekae story no, ɔmo wɔ health facility bi. Yes! Wɔ so wɔn wɔ ha kyerɛ hospital sɛ yɛhwɛ wɔn wɔn apɔmuden ne ade ade ɛma detailed information and you see nyɛ sɛ biribi nti na me cite Chairman Freddie Blay newspaper o ɛba aban wei ɛne inside information a wontumi n discounte Wɔn wɔn de story yɛn ho interview koraa. Ɛna me wontumi n dis woda meba meba hɔ wontumi n discounte Daily Guide For Christ sake Chairman Freddie Blay by virtue of sɛ ɔyɛ national chairman ɔkɔ cabinet meetings enti wopɛ creme de la creme inside information wɔ aban wei mu a ɔde ne paper de biribi bɛto a you have no reason to doubt it. To ensure sɛ ɔkɔ cabinet meeting ɔde ɔlooki information ma ne paa. Medeɛ menkaa saa but wodeɛ meba even after police foɔ twaa U turn no on Neat FM ha yi ara ɔmo interview ɛɛ ɛɛ editor. Yɛn nua Fortuna Limi ɛna ha deɛ mo a Peace FM mo de YouTube video. Ɛfia kura mi ami interview. Good ɛma ɔsi so dua sɛ deɛ police foɔ no kura ɛka no ɔmo ɔmo U turn na ɔmo ayɛ no kura ɔmo nim deɛ ɔmo ka and that ɔmo sources within the BNI still ɛɛ confirm sɛ nkɔlaa no ɔmo wɔ ha mɛboa ka kyerɛ mi sɛ mɛboa a ɔmo kura discredite police foɔ no nsɛm a na ɔmo ka no the video is there ɛɛ ɛɛ ɛno ɛɛ NDC foɔ na ɛbɛ kan yɛ ana. Wo deɛ no to nkyɛn a. Ɔmampanin sɔfo and audio is attached ɛkaa sɛ on. Ne sɔfo bɛn?
Reverend Owusu Bɛmpa.
Na wan na ɛkaa sɛ ɔmampanin sɔfo no no? Oh na yɛn nyinaa ɔmo baa aban mu a ɔɔda no ase ka ɛ acknowledge no sɛ ɔyɛ ne sɔfo kɔɔ hɔ maa ɔhyiraa no maa no abɛbɛn woanhu? Wa wanhu? Mehu sɛ ɔmaa no abɛbɛn but mante sɛ ɔka sɛ ɔyɛ sɔfo no. Ɔkɔ bɔɔ afɔreɛ ten thousand Ghana tete hundred million ne nyinaa woanhu no anaa? Wopɛ sɛ menkyerɛ mu anaa? Nka medeɛ meka atwam. So wɔn so de bɛto abɔnten sɛ wɔn nso nim baabi a nkwadaa no wɔ. Na ɔmampanin frɛ no pɛ, ɔbɛkyerɛ baabi a nkwadaa no wɔ. Na wo Eke deɛ ɔka a ɔmfii wo. Na nka wei deɛ sɛ nka ayɛ asɛm papa. Nti nka ɛno ara sɛ ɔmampanin President Akuffo Addo. Oh, Owusu Bɛmpa, mate sɛ wo nso wonim baabi a nkwadaa no wɔ. Wadawuruma, pressure da me so oo, ɔman no nyinaa rehwɛ me, nti mesrɛ wo kyerɛ na nka yɛnkɔfa nkwadaa no mmra na yɛmfa wɔn nkɔma wɔn awofoɔ. What is preventing the President from doing that? Nnansa yi ara yi, Owura Brian Acheampong, who is eh, eh, eh, min, eh, eh, eh, eh, dɛn? Minister of State in charge of Minister of National State in charge of National Security wɔ Flagstaff House, Jubilee House hɔ. Ɔno nso obiara amfɔɔso no. Ɔno Asɛmpa FM na ɔde bɛto hɔ sɛ nkwadaa no deɛ wɔnim baabi a wɔwɔ. Wɔnim baabi a nkwadaa no wɔ. Ɛno no, ma mfa tuo anaa bɔmbo nkɔgyina Brian so. Ɔno ara na ɛbɛtoo n'anom tuo sɛ ɔnim baabi a nkwadaa no wɔ. Ɛno nti no, abusuafoɔ nka wɔn akoma nto wɔn yam. Ɛnkyɛ biara, yɛde nkwadaa no bɛbrɛ wɔn. Ɛyi, ɛɛ, this security expert, Owura Adam Bona, sɛ wonim no? Adams Bona. Sɛ wonim no?
Wɔse BNI director no a aban wei sakee no no, aban wei asake no no, tuu kwan kɔɔ one of the West African countries a na ɛhɔ na nkwadaa no wɔ a ɔrenegotiate for the release of the three kidnapped girls from Takoradi. Ɛno nso wontee? Eke, wontee? In the course of that na aban yi no firi hɔ. Ɔkɔ baeɛ no ara mu na yɛyii no no. Ɔkɔ baeɛ no ara mu na yɛyii no no. Na maame tiwaa no a ɔno bɛtwaa ntorɔ tuu mfuturo guu Ghana ani no te hɔ. Deɛ ɔno ahu baabi a nkwadaa no wɔ, ɔhu sɛ nsɛm no nsisi so o, deɛ ɔno ahu baabi a nkwadaa no wɔ, ɛrekɔ negotiate with kidnappers o, sɛ Talibanfoɔ o, sɛ deɛn o, na yɛgya nkwadaa no na yɛde wɔn abrɛ wɔn awofoɔ no, aban wei ayi no adi. Aban wei ayi no adi na maame tiwaa no ɔyɛɛ press conference wiee san bɛdanee n'ano ɛyi yɛ nkwanta no ɔno no te hɔ adeɛ wei wo wo dwene ho a na kyɛ sɛ asɛ a grand scheme bi oo sɛ ɛyɛ conspiracy bi oo ɛna aban wei pɛ sɛ yɛnim deɛ aban wei pɛ sɛ ɔde nkwadaa no ankasa yɛ look Mahwɛ video a family no ankasa de abɛto abɔnten sɛ eh, wɔn the last engagement wɔn ne Ghana police yɛɛ no. Ghana police foɔ ka kyerɛ wɔn sɛ eh, eh, eh, nkwadaa no wɔ Nigeria. Eke meyɛ sure sɛ saa asɛm no so wate Peace FM mo de ayɛ news ne adeɛ. Sɛ mo ara police foɔ no mo se nkwadaa no wɔ Nigeria so how come na mo san bɛ ɛbɛtwa ntorɔ bɛka kyerɛ yɛ sɛ o yɛakɔ sesa amu bi wɔ eh, takorade na yɛ suspect sɛ ɛyɛ nkwadaa no a, enti yɛkɔ akɔyɛ forensic eh, eh, ayi, eh, eh, eh, eh, eh, sɛ investigation o, sɛ dɛn, akyɛke DNA no sɛ ɛyɛ wɔn a. Nkwadaa a from the onset mo se mo nim baabi a wɔn wɔ, the latest one mo se wɔn wɔ Nigeria, yɛse bia na director bi rekɔ negotiate for their release wɔ West African country bi. Ɛyɛɛ dɛn na wɔn asan abɛhyɛ fam aporɔ bɛyɛ five to six months nie? Eke mibusa. Ɛyɛ dɛn na wɔn abɛhyɛ fam aporɔ? Is it the case sɛ Ghana police pɛ sɛ wɔka kyerɛ ɔman Ghana nyinaa sɛ, so from the time a nkwadaa wei yeraeɛ no, nsɛm a wɔabɛka akyerɛ yɛn nyinaa no, na ɛyɛ atorɔsɛm, nnaadaa, ɛne sɛbesɛbe mfantini bɛka sɛ akɔhwie na na wɔde kyerɛ Ghana anaa? Eke, Mebusa. Ɛyɛ akɔhwie na na ɔmo de kyerɛ Ghana anaa? Me yi w'ano anaa? Me me nkaa sɛ yi m'ano Now mesrɛ wo, bisa nti wode asɛm, w'ano wode bisa, w'ano bɛsie wode no? w'ano. On Peace FM yi ara, family no de abɛto hɔ sɛ as far back as in February this year, mo koraa mo bɛgye ɔmo blood sample. Ɛno koraa yɛanhu ɛno deɛ na ɔmo se ɔmo de kɔyɛ ɛno, yɛanhu deɛ na ɔmo se ɔmo de kɔ Na ɔmo discover human remains biara? Daabi, February yi, but wo deɛ ɛmfa no sɛ na ɔmo yɛ investigation, ebi koraa ɔmo kɔ hu obi a ɔmo pɛ sɛ ɔmo check hwɛ sɛ ɛyɛ paa anaa sɛ biribi a, wo deɛ yɛmfae no koraa nkyɛ wɔn. Then ɛyɛ dɛn na mo wie a mo asan abɛka sɛ oh dead bodies no, bones no a mo akɔ akɔ discover no, mo pɛ sɛ family no mmra na mo ntwetwe wɔn mogya ne wɔn ntasuo ne ade nkɔ yɛ DNA na mo hwɛ sɛ ɛyɛ pɛ a. Me one advice pɛ ɛna mede bɛma wɔn. Me, sɛ wo tie family sɛ wɔn sɛ initially na wɔn sɛ wɔn nnkɔpreti, it is because there is mistrust between wɔn ne police foɔ no. Police foɔ no nneyɛɛ ne nnoɔma a aban wei yɛ no mma wɔn nnya gyidie wɔ mu. Deɛ mɛ suggeste ne sɛ they What should. has aban got to do with it? Aban has everything, nyɛ aban na ɛyii IGP. Ɛnyɛ aban na eyi yɛ IGP? Mese adwuma a ɔyɛ no ɛsɔ w'ani? Mebusa wo, aban wei adwuma a ɔyɛ, time a John Mahama te hɔ no a na ɔse John Mahama security nyɛ no, na John Mahama yɛ IGP? Ɛna mese na John Mahama good sɛ nti yes ultimate responsibility because wo na wo nti na mekaa asɛm bi earlier mese wo wisdom Ɛne wo nyansa a wobɛtumi aka sɛ AK wei, AK ti wei. Ɔyɛ IGP a, ɛbɛboa yɛ banbɔ. Me nua yi yɛ BNI Director, ɛbɛboa yɛ banbɔ. Woyɛ na ɛyɛ yie a, yɛde animuonyam ma wo. Ɛde animguaseɛ ba wokɔfa square pegs in round holes ba a, yɛde bɛbɔ wo. AK ma mensi fam, mesrɛ wo, ɛma me hange. Question no a de baa mu na meyii wo ano. AK, deɛ me suggest ne sɛ, wɔnkɔpɛ a private medical practitioner. Na me ba, me ba, wo deɛ tie me wie, ɛnyɛ me na me nyi ne family no ankasa antra ase police. Na wɔn kɔ yɛ, me ba, me ba, wɔn kɔ yɛ wɔn ankasa DNA sequencing. Wɔn yɛ wie a, police foɔ no nso wɔ lab, wɔn nkɔ yɛ DNA sequencing on the bones they have discovered in the presence of maybe a neutral person a wɔn nyinaa gye no di no. Yes, ebia yɛyɛɛ yɛn deɛ no, ɛno nie. Mo nso mo akɔ yɛ mo deɛ no, ɛno nie. Yɛka sɛ oh, ɛyɛ pɛ, ɛneɛ sɛɛ yɛ mana. Yɛka sɛ ani nyɛ pɛ na ɛma no wɔte ase. Ɛno no deɛ yɛnim sɛ afei deɛ obi akoma bɛtɔ ne yam. But sɛ wode blood sample anaa wo saliva kɔ akɔma police de akɔ wɔn lab, who knows because sesei no yɛnte ase deɛ policefoɔ yi yɛ yi. Na wɔn hyɛ da kɔyɛ te sɛ ɛyɛ paa na ayɛ sɛ case close. Meanwhile no the last time a wɔde suspect no kɔɔ court no, sɛ woate sɛ suspect no gyina so sɛ nkwadaa no nwui and that they are alive. Enti ɛdɛn na polisfoɔ, nipa no a moakye na mode no akɔgyina hɔ sɛ wɔn a kidnap wɔn no, se nkwadaa no wɔn nwui, they are alive, na mo mo deɛ mopɛ sɛ mo yɛ biribi, conspiracy bi, grand scheme bi na ɛyɛ te sɛ sɛbe sɛbe nkwadaa no wɔn awu dadaada. You see, wodwene ho ara a ɛntotɔ asom. Ok Asafo Gyei meda ase, ma me nka messages no afei me nkɔ eh Nurse Yakomi so. Ɔse, AK, it is time Asafo Gyei and the.